Sinjuri, nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa minn Ħaż-Żabbar. Eżattament minn Triq ir-Redentur. U ħabat tajjeb ħafna għaliex ninsabu biss ftit jiem 'il bogħod mill-Ġimgħa l-Kbira. U ħabba dal-imniefaħ ta' Covid, Għat-tieni sena konsekuttiva, ħafna nies li jħobbu jagħmlu dawn l-użanzi ta' żmien il-Ġimgħa l-Kbira ħa jkollhom joqogħdu nieqsin. Ejja, magħna aħna aħna mhux tek, aħna dan u san, aħna xogħolna u number one naraw eżattament minn fejn ġew daw id-drawwiet u tradizzjonijiet. Tuħa nintaqgħu ma' xi uħud minn dawn in-nies illi propju mhux ħa jieħdu sehem għal darba oħra din is-sena minħabba li mhux ħa ssir. U number three għax aħna l-Maltin. Mhux jien billi tagħlqilna l-affarijiet. Jekk ma ngħaddux mill-bieb, ngħaddulek mit-tieqa jew mill-ventilation. U allura ħanorukom ukoll kif sa jsiru ċertu affarijiet din is-sena. U biex nifmu minn fej oriġinat il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u tal-irxox, għax kważi dik kienet qabel, eh? Irridu mmorru lura fi żmien il-kavallieri għax l-ewwel nies li ġabu din it-tradizzjoni kienu Griegi ġejjin mir-Rodi. U qegħdin il-Birgu għax propju t-tradizzjoni bdiet hawnhekk fil-Birgu. U l-purċissjoni bdiet propjament f'dawn l-inħawi, mix-xatt tal-Birgu għaliex iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien kienu joħorġu bl-istatwa ta' l-Irxoxt, jibdew minn hawnhekk minn fejn il-knisja tal-Karmnu, imorru jduru d-diversi toroq, tal-Birgu nhar Sibt il-Għid, għax din importanti, nhar Sibt il-Għid biex imbagħad finalment jispiċċaw fil-parroċċa ta' San Lawrenz ta' Warajja. Sa minn dejjem il-purċissjoni kien ikollha takkumpanja banda d-doq marċi trijonfali. U wara l-Birgu kien imiss l-Isla u anke Bormla biex jagħmlu l-purċissjoni. U ma nistgħux insemmu Triq ir-Redentur u ma niġux sar-Redentur tal-Isla li hemm devozzjoni kbira marbuta miegħu. X'qed tagħmel? Eh? X'qed tagħmel? Għax skont it-tradizzjoni, eh. apparentament fi żmien lajt, tajjeb, mm. kienu jitlu fin-djar ta' nisu jbaħru biex inti d-dar tbattala mill-ispirti ħżiena. Issa l-problema l għandi hija eh, li l-weraq irid ikun ta' żebbuġ. U dik ta' żebbuġ? Le, eh, ma ngħidlek xorta taħdem jien. U irid ikun imbierek f'ħadd il-fatt. Eh, mela ma nafx, prova ma. Oh, eh, nipprova nbaħru għal dak. Eh, Id-dbaħħir, kontu tagħmlu dbaħħir intom? Iva, iva, iva, iva, iva. Kif tagħmilha t-talba xtajt? Ejjena, għasaf nitlob. Eh, basta.
U tiftaħ krut baħħir. Tawis fel mela ta' Dak li jagħmlu.
Ejja ma.
Eh, mhux ta' eh, bakkir ta' ta' ta' l-imbarat. Eh, Għan baħrek, għan neħħilek l-ispirti ħżiena. Għandi bżonn għax hawnhekk iva. Issa, it-baħħir iva, kien il- ta' filgħodu.
U mhux ħafna, mhux naqra ħafna xina wieħed mill-li nerfa' minn. X'terfa, x'terfa xkun. Nerfa' l-barra kbira u.

Hija l-irxad.
U għawnek jgħat xejdulkom il-grupp tal-armar xex tiġu. Le, għawek kommissjoni ġimma l-kbira. Kommissjoni ġimma kbira ġewwa il-birgu tajjeb. Issa, intom kontu l-ewwel purċissjoni li għad saret f'Malta jgħidu, skont. Jgħidu għawek u rabad. Sewwa, imma għandu jkun intom l-ewwel, għax ma nix ngħid xejn, jekk hemm xi ħadd mir-Rabat li jaf jgħidli. Hawn min jgħid li jaf, hawn min jgħid. Isma', tista', għax aħna ovvjament naraw il-purċissjoni tpass il-ġenb barra, imma ma nkunux nafu x-xogħol li għaddej hawnhekk, mela titlaq iċ-ċuqlajta tibda tgħid ċik ċik ċik ċik ċik u xi jkun qed jiġri hawn ġew. Le, hawn ġew is-soltu hawn bħalissa jkun ikun hawn ċertu vari hawn, ikun fadal Kristu mejjet prattikament u naħseb il-Varonka għax hawnhekk jinżlu l-vari erġajna bdejna bis-sistema kienet fl-antik li nniżluhom bil-ġimgħa tagħhom Sewwa. Jiġifieri f'ras ir-Randan inniżlu r-Redentur u l-Ord, imbagħad nibdew bil-Kanolla. Sfortunatament erġajna bdejniha s-sena l-oħra, wasalna sat-tieni vara u faqqgħet il-pandemija. Fehmi li naqra, għax interessanti, jiġifieri intom tistennew ċertu ġranet qabel l-Għid biex tniżżlu ċertu vara partikolari. Ija.
Erġajna dik kienet fiż-żmien ta' qabel il-gwerra. Hawnhekk il-fari kienu jinżlu bil-ġurnata tagħhom, ġimgħa ġimgħa. Ġifieri dak li nhar ħadd niżżel il-Veyron, pereżempju, hekk? Aw, pereżempju, u dan hawn, issa rġajna bdejniha konna, bdejniha mis-sena l-oħra, sfortunatament wasalna fit-tieni vara, il-kanolla niżżilniha, jinżlu purċissjonalment il-knisja, U faqqat il-panda mija u ma komplejniex. U di tispjega dik it-toqba kbira li hemm fuq. Hemmhekk suppost hemm. Dik hija n-niċċa tal-vara l-kbira. Sewwa li bħalissa qiegħda fejn issa? Qiegħda l-knisja, għax peress li għandna. X'jiddispjaġik l-iktar imma? Għal kollox, aħna nkunu inna sena nistennew, għoli, il-ġimgħa l-kbira.
Mela ħdejja għandi tnejn miż-żebbuġ pageant group, tajjeb għandi lil David u l-Kenneth illi kieku kienet sena oħra mingħajr il-pandemija kieku bħalissa għaddejjin Gażżaw mhux hekk? Kif tħossukom li għat-tieni sena mhux se ssir terġa' l-pageant? Tħossok naqa' stramb u għax tkun ilna 17-18 Tmintax-il sena aħna għaddejjin jiġifieri tħossha hu.
Kieku għax qed nara eżempju s-sit l-imxerdin, il-post qisu mhux armat, kieku kif kmunu għaddejjin bħal da żmien sena? Li kieku hawn wara qas tarfu għax karta pesta, palk armat sa ruħhom u ħafna attività siġar hemmhekk għax ikun l-art differenti ħafna hu.
Ken. Kull sena, għax dan l-istorja kulħadd jafha, ma tantx hemm fiex tilgħab fiha, ġifieri kulħadd jaf se jiġri, ma tantx għandek jien naf. Kif jirnexxilkom imma, jiena rnexxil naħseb nara xi darbtej hawnhekk, li toħolqu script differenti kull darba hekk u li jżommok, mhux għax irid toħolqu toħolqu. Żgur kif qed tgħid inti, il-ġrajja tal-Passjoni kulħadd jafha, ġifieri jekk tiftaħ il-Vanġelu, Ħa tara, u l-istess kull sena, anke meta fis-sens, aħna nipprovaw id-dramm tagħna nirrelatawh ħafna mal-ħajja moderna, naqbdu temi attwali li jkunu qed jiġru, kemm f'Malta kif ukoll mad-dinja kollha, u nipprovaw indaħħluhom fl-iskript. Allura jkollna żewġ binarji, jkollna dak il-binarju fejn għandna l-ħajja ta' Kristu, u n-naħa l-oħra parallel miegħu jkollna Is-sitwazzjonijiet ta' llum, pereżempju sena minnhom meta kien hemm terremot kbir ġewwa Ħaiti, irnexxielna noħolqu pageant, bdejna b'nies għad ġejjin mit-terremot u ħadnihom lura fil-passat u għaqqadna għaqqadna l-istorjet.
X'inhi l-ikbar ħaġa li qatt għamiltu? Naħseb jiena kull sena kull darba niġi biex nagħmlu l-pageant dejjem nivvintalhom. Għandi lil David u l-Gabriel u l-Gilbert Jiena noħlom, u mbagħad kemm ngħidilhom nofs ta' kelma u David ipinġi u jniqatta' l-ħadid, pereżempju dan li qed taraw hekk, dan għamilnieh kollu, għamilnieh kollu f'sena minnhom, jiġifieri iddeċidejt għedtilhom x'taħsbu jekk nagħmlu extension? U bdew iqattgħu il-ħadid. Naħseb biċċa xogħol kbira li għamilna wkoll hija li żanżanna għamilna islaleb ġodda, taqqabna l-palk għamilna struttura tal-ħadid u t-tisliba Għandek is-salib jitla u jieħu tisbita letteralment, ġifiri jinżel, jinżel xi pietu fuqhom, ġifiri jieħu daqqa sew. Ġieli ġralilkom xi ħaġa ta' daħq, eżempju naf l-ewwel bdejt tgħid xi ġralkom darba minnhom. Eh, sena minnhom jiena nagħmel il-parti tax-xitan u kellna kellna il-biċċa ta' tentazzjonijiet fil-deżert U kien hemm Ġesu qed jitlob hekk qiegħed waħdu fil-kwiet u nidħol jiena u għadda bdejt nisma' naqgħod bissima żgħira minni sweq ngħid biex qed jitqu sens. U ma daqqa tajna qattusa mixja miegħi, daħlet qattusa minn barra u ddeċidiet li tidħol fil-peġin ukoll. Darboħra kellna ħamiema

No, intkom ħa tkunu qed tipprovaw toħolqu l-atmosfera imma b'mod online, hux hekk? Hekk huwa. Fil-fatt, ingħaqadna l-entitajiet kollha tal-festa flimkien biex ovvjament inwasslu servizz fiċ-ċirkostanza preżenti għan-nies tal-Birgu. Il-Ġimgħa l-Kbira u l-Għid, kemxejn ma nazzardax ngħid, iħobbuhom aktar milli jħobbu l-festa tal-lokal, speċjalment l-Għid il-Kbir, u l-vojt enormi li jinħass dal-ġranet trid tipprova timlieh b'xi ħaġa. Għaldaqstant se nkunu qed insandru diversi xandiriet online fuq Facebook, fuq il-paġni kollha tal-entitajiet tal-festa fejn fil-ħinijiet u l-ġranet kollha li normalment kien isir xi ħaġa u kien ikun hawn xi ħaġa se nippruvaw noħorġu filmati tal-passat, ħa nistednu nies li s-soltu jibsu ta' personaġġi biex nintervistawhom u noħolqu naqħajb Xit minn tagħmel?
Sitwazzjoni preżenti.
Bil-kappelli kollha jkollna nsellmu. Tipprova sellem.
Nawgurawlkom.
Grazzi lilkom ukoll. U l-avventura tagħna dwar Triq ir-Redentur reġgħet spiċċat hawnhekk, ir-Redentur tal-Isla. Hekk hu, aħna xtaqna li f'isem dawk kollha illi għaddejjin minn xi mard jew inkella għaddejjin minn xi tbatija jew għal agħar sqatt tilfu xi ħadd f'din il-pandemija, niddedikaw talba f'isimkom kollha quddiem ir-Redentur tal-Isla. O twajjeb u ħanin Ġesù, feddej tal-bnedmin. Hawn jien mixħut għal kupptejja quddiemek, bl-umiltà kollha nagħraf il-biżerji tiegħi u nistqarr li għal dnubieti ma jistħoqqlix li nkun mismugħ minnek. Iżda b'qalbi niedma nemmen li inti tilqagħni bħalma lqajt midinbin oħra. Kbira hija x-xewqa tiegħi, O Ġesù Redentur, li inti tieqaf miegħi fil-bżonnijiet kollha li bħalissa ninsab fihom. Meta nġib quddiem għajnejja li inti l-Iben t'Alla, nemmen li inti tista' tgħinni. U meta narak mgħobbi bis-salib, nagħmel kuraġġ għax niftakar kemm tħobbni. Imma fuq kollox jiena ngħidlek kif inti għedt lill-Missier tiegħek, Ikun li trid int. Grazzi Sinjur Alla u aħfilli Sinjur Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Amen.